Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ngambi bela empit nyepit mimit enda masai ke nadai. Selama malam ba luco ti bekedumu ba ruai malam tu. Udah matah ke lumpung ujung kita lemai tu uco. Ke sekali tu ini ngemai ke bala uco tiga iti jerita bekaul enggau pengingat gawa nyadi sekuriti. ti dikunsika bala uchup ba messenger page Iban tauka dikirumka bala uchup nuju WhatsApp ini empu. Jerita bala uchup tu dipegulai kini nyadi siti awakka jerita kitai panjai agi, berentak agi ga ninga pia, ku nya Tabei. Jerita ti keterubah tu datai ari aya lagak nyadika nama karung uchu tu ngambi nyamai ini nusi jerita. Dalam urung iya taun dua ribu semilan ngagai taun dua ribu lima belas, pengawa sekuriti siti ari pengawa ke chukup dikerinduka iya suba. Kira ke pinchin biak meh tudah lagak. Iya badu ari pengawa sekuriti supervisor suba. Ditetak panak jerita kitai ucuk, kira ke muntang ngagai pengingat ucuk lagak maya iya ke nyaga pendam. Baka selama pama jam bejaga sigi tubuh dua, baik nya siang tauka malam. Tang ke sekali tu lain mimit endur ke dijaga seduai sekaban. Enti bala bukai nyaga rumah China, rumah kedai enggau opis kompeni, tang seduai iya tu bisi special mission empu ku Ribai kenu ku tudah Lagak Ucho. Nyadi bulan nya, RH Group begau laban madik tukai besai mati ba menua China din lalu bangkai iya enda dibai segala nyengenda. Laban bangkai iya ditunu sida sepilik. Reti iya abus niang aja ke dibai pulai ke Sibu. Jalai tauka tunga endur pendam nya ba Jalai Tebu tunga ke Jalai Tengku kia. Alai tanah nya private property empu, tanah ke dipegai Tan Sri nya empu. Chukup iya pemesai menua nya dia suba. Dua iti bukit nya dikeliling enggau dinding semin magang. Bukit siti bedau kusung nyadi bukit siti nya ke alai orang deka numbak ke abus madik Tan Sri nya tadi. Enti maya kitai mansa jalai tebu nengah jalai tungku nya, dipeda pendam besai nya muak ke kiba deriba enti ngagai rantoh panjai kin. Nyadi jerita iya beketu ku kita uchu. Kira chukup jam nurun meh seduai sekaban baka selama. Masuk ngagai palan alai jaga kira iya jam pukul enam empat puluh lima ngagai enam lima puluh lemai baka nya. Sebedau pukul tujuh laban sigi jam bala start kereja pukul tujuh. Endur nya dipagar indah. Nadai sapa ulih masuk endur nya. Peninggi dinding semin enggau pagar enda alih dua belas kaki peninggi iya. Laban nangika Trespasser, keterubah jaga agi merinsa maya nya tinduk dalam kereta kompeni. Kira nyau takah berapa hari udah nya, begaga kelangkau mit kaban lagak ti bebansa Laut nya tadi. Selapat ke iya ngena kayu enggau peliwut sengapa, amat meh bisi alai belalai ke ujan panas semua. Malam agi tumu, nadai utai nyelai nyadi. Lagak enda ingat pukul berapa enda, mata iya nyau lelap. Maya ke tinduk nya meh, tudah lagak bisi kenyap. Di batak antu nyengeda peda mata ba dalam mimpi. Enda dikelala gamal, chelum Apus lalu bebulu, betanduk baka chapi. Tubuh iya chukup pemesai. Ba dalam mimpi lagak nya, Dibatak tauka ditangkap iya ba tengan dada. Entara chiak maya iya ke matak lagak. Enda mukai-mukai jari lagak lalu ngeruk utai ba baruh panggal nama deh tak lalu direjang lagak rekung antu maya nya. Antu nya tadi pen lalu lari naban kediri lalu nadai dipeda lagak agi. Enda lama udah nya Lagak lalu tu Dani. Chukup ke sal ngenat ke mimpi asai ke amat nyata kenu ko Lagak uchu. Maya ke angkat nya, Lagak meda senawah bulan chun amat ga manchak ngagai iya. Laban Lagak ke tinduk tauka galik tisi pintu laban pintu ti enda ditutup maya nya. Sempun seduai iya pen lama udah padam di tata ambun. Kaban lagek sepiak nadai nemu utai lalu jenak amat bakih iya nya tinuk. Sema ku jaku enti bisi orang nyuri enda meh tudah bakih iya nemu jauh ke nemu lagek tedani laban jai mimpi. Pagi nya, kaban Lagak ngenyit chelap angan. Nya bakih Lagak madah, enda manah alai langkau nya dintak ke iya. Lagak pen lalu telipon ngagai indai iya pagi nya mega. Nanya ke reti mimpi dia indai Lagak madah, nadai ngawa nya anak. Laban semengat deh agi kering, pia ku indai lagi uco. Laban ba mimpi pen dih agi ulih ngering kediri. Kira iya takah berapa minggu deh nya bakih lagi nya tadi ngemai kiai kia. Lagi enda nemu laban maya nya iya enda jaga. Seduai pun enda tentu bangat lama ga jaga ba dia suba. Udah abus madik Tan Sri nya ditumbak ke orang lalu nadai agi orang jaga dia, kenu ko Lagak. Tuju kompeni nya ngasuh jaga maya nya laban rega benda ke endur nyimpan abus nya enda alah puluh ribu rega semadi pendam nya udah disemin orang baru ulih ngelengka ke endur nya. Nya meh pengingat ke chukup enda ulih dibuai uchuk lagi nyentuk ke sehari tu. Nyadi, siti utai ke chukup diguna tauka ulih dipelajar kitai ba jerita lagi tu iya nya ari kaban iya laut nya. Anak Iban ni enda nemu penti pemali kitai bangsa? Pama nama udah pendam, agi ga begaga kelangkau dia. Reti iya tua tu udah buking dulu rumah dia. Tang maya nya lagi enda berani mantah pengawa kaban iya laban kitai sama nemu pengarap sida iya jauh enda sebaka enggau kitai. Nyadi jerita tu uchu ukai utai digaga laban utai tu diasaika lagi empu maya gawa sekuriti ba Rimbunan Hijau Group suba. Tang meh Kenu ko lagek uco umur ia pengelama udah idup ba dunya, di asuh orang nyaga pendam kenu ko tudah tuai ia uco. Ni, jerita kitai ke terubah baka ke malam tu abih naka tau uco kitai minah ngagai jerita kitai ti kedua au. Jerita ti kedua ari ayak sekuriti kitai. Meri besai terima kasih ngagai ia laban udah bedua jerita ngagai kitai. Turai asal digaga anak iya empu lalu diserurek ayu baru ngena leka jaku Iban nadap ke menua ulu. Ini ngena nama Juing nyadi ke nama karung ucuk tu. Kenu ko tudah Juing ucuk, maya iya agi ubas munya Juing kala bekuli nyadi sekuriti ba siti gudang dua orang naruh kereban perengka pengangkut baka bas, luri, lipan, piko enggau iya ke bukai mega. Disimpung panak jerita kitai Uchow. Bisi deh malam siti, Bakih Juwing enda ulih nurun kerja ketegal ti bisi rabat enda ulih diseliah ke tudah. Siku Juwing aja meh nguan gudang nya malam nya. Iya meh chukup jam angkat ga tudah Juwing ngunchi jam, clock king, ngelingi Gudang. Gudang nya bisi dua iti palan dua ngunji jam iya nya ba git besai enggau siti ba belakang gudang. Nyadi langkau sekuriti tunga ke kiba penama gudang ba git besai. Berasai nyelai malam nya sepi juing laban kelalu senyeman. Nadai munyi indu utai tauka sida riga sida pama sebelah dalam parit. Lebuh maioh ngunji jam pukul dua belas tengah malam, baka selama mega, Juing lawa belakang gudang deka ngunji jam, enda mukai-mukai iya bisi ninga munyi utai terebai meraka pala iya. Tang Juing enda kiruh laban saga manah ati iya, utai ti memunyi nya semina burung terebai malam hari. Tang meh, baru datai ba endur ngunji jam, dia deh juing nyium bau rengut. Bau bungai nyau mali ali ngerejang idung. Juing ada belabuh nak nyamai asai. Ngenyit berasai chelap, bulu berang bulu kaki ngerenyang magang kenu ku juing ku kita uchup. Pala mega asai ke mansang besai mesai baka. Tang juing agi ngering kediri ngunji jam. Tembu ngunji jam iya pen bejalai ngelingi gudang mua ari kiba. Baru tiga singgang meh anak kaki. Peda juing indu siku. Buak indu nya bauh panjai nyuntai nipas tanah. Benung duduk ba pagar semin ti bisi dawai tajam. Juing nemu, nya sigi ukai mensia. Sapa mensia berani duduk ba dawai tajam nya neh uchu. Keriak-keriak munyi ngelik utai nya didinga Juwiang ko kita Uchau. Penakut tudah tuai Juwiang maya nya. Anang nanya, Deka iya nyerauh tang nyawa menusu aja? Deka Juwiang belanda tang kaki iya asai ke berat. Ukai nya aja, utai nya mansang terebai begadai-gadai nuju tudah Juwiang. Juwiang semina ulih besampi dalam ati aja lalu mejamka mata. Sepik je wing mua iya. Asai ke disapu orang ngena penyapu lidi. Kenu ko tudah je wing uco baru iya nemu buak utai nya kering. Enda lama udah nya bau buat ada ngesuh tama lubih dung. Bau angat asai kena lah sintak seput ba dada. Mata Juwing agi pejam enggai meda pendiau utai nya. Tang meh ngumba ga mata enggai enda muka diri baka ke bisi utai muka. Nya meh tudah Juwing meda utai nya nadai mua. Semina buak iya aja. Nadai tubuh, nadai kaki baka mensia. Buak iya pen kering baka penyapu lidi. Beberapa sikin udah nya, utai dipeda Juing pen ada petang. Juing pen lalu luput. Semalam malam nya meh tudah Juing luput. Tang nasib Petara agi nyangkung laban Juing enda tegangan chelap laban ujan dalian semalam malam. Pagi nya, lebuh maya orang datai gawa mai polis, Meda tudah juing ke garing ba tisi gudang. Dikumbai sida iya parai laban enda muka giit. Nya meh penguji ti keterubah lebuh maya uchu juing gawa nyadi sekuriti. Takah tiga bulan udah nya juing pen mindah ngagai endur bukai. Ni bala uchu. Naka tu aja jerita kitai ti kedua au. Kitai mindah ngagai pengingat lebuh gawa nyadi jaga tauka sekuriti kitai ti ke penudi baka ke malam tu uchu. Ini ngena nama Dingai nyadika nama karung uchu tu. Kena ke malam semilan ari bulan dua taun dua ribu, nya meh keterubah Dingai jaga malam. Baru sepengelama dua minggu meh tu udah Dingai udah gawa nyadi jaga ba sekula nembiak sekondari nya. Nama sekula nya uchu dilalai kini laban sekula nya agi dipejalai nyentuk ke diatau. Pulai baru ke cherita, sida dingai gawa nitih keripih dua minggu dua iko jaga malam sama mega siang hari dua iko jaga. Bekenya belama sida iya tiap dua minggu sekali. Malam nya, dingai enggau apai tuai siku ti dikangau ke sida iya nama Ayo buban laban buak pai tuai nya ti buban lemai nya dulu tudah dingai datai. Enda lama udah nya baru ayo buban datai. Udah bakih dingai ti jaga siang nya tembu ngunchi jam ti kepenudi seduai pen lalu mulai kediri. Laban empat jam sekali ngunchi jam, jam ti deka dikunchi sida bisi empa iti, jam keterubah ba git belakang, jam ti kedua ba blok A tingkat empat mua ke kanan opis pengajar, jam ketiga ba blok B mua bilik komputer, lalu jam ti kepenudi ba belakang bilik sains tauka mama sains. Belakang bilik sains nya, kelas Bala nebiak pom enam semina bentara ke parit mit aja. Iya meh cukup jam alai endu dingai enggau ayak uban ngunci jam. Nadai masau awek, seduai pen ngunci jam baka selama. Udah tembu semua jam dikunci seduai, seduai pen sama mulai kediri nuju langkau jaga. Nembiak sekula maya nya udah abis pulai magang laban ti cuti ujung minggu. Nya meh kenu ku Dingai Ucho malam nya berasai senyeman. Semina api jalai enggau api ba luar kailas aja meri senawah terang agi. Udah tembu nguji jam seduai pen pulai baru ngagai langkau jaga. Jam pen. Udah pukul dua belas malam, Dingai enggau Ayok Uban penurun baru deka ngunji jam. Baka dulu tadi, jam ti keterubah tembu dikunji Dingai baru deka nguing nuju jam ti kedua. Dia Dingai meda Ayok Uban bejalai nuju iya. Jampat amat daya uban, pia mai beranti ba jam ketiga. Ku Dingai nya paya uban. Tang maya uban enda nyaut dipeda Dingai. Meda baka nya. Enda ga tudah Dingai tu ibuh. Dingai pen nerus ke pejalayan uju jam ti kedua. Kira iya sedepa meh penyauh Dingai ka datai ba jam ti kedua. Enda mukai-mukai, ninga semerap munyi utai. Muak ari belakang iya. Malik ngenyit tudah dingai, tang iya nadai meda mensia bukai kelimpah ari iya aja. Nai, amat jampat mensia tu bejalai. Pia perambu tadi ka seretai pulai kelangkau jaga diatu nya tinggal ke iya ga aku. Pia ku utap dingai uchu dalam ati. Meda ayak uban nadai entudi iya agi. Kenu ku perambu seduai sebedau nurun dulu tadi, ayak uban ngunchi jam ti keempat enggau ketiga dinggai ngunchi jam keterubah enggau kedua. Laban palan dua jam baka bentuk urup iu. Dia seduai betemu ba jam ti ketiga. Sapa dulu tembu beranti ba jam ti ketiga pia ku nya tadi uchu. Meda baka nya, Enda ke tudah dingai kiruh iga, iya pen lalu neruska pejalai iya baru. Iya meh dingai udah datai ba jam ti deka dikunchi iya. Dia dingai ngasai puput ribut malam nya tak chelap. Asai ke terengkah betulang, bulu pala, bulu kaki, bulu jari, sigi udah ngerenyang magang, tubuh iya asai ke kembai. Dingai ngai mayuh runding iya pen berumban ngunchi jam. Benung tudah tuai dinggai tukir-tukir ngunji jam, dia iya ninga munyi orang indu nyabek. Tang, munyi leka sabek nya apa-apa saja didinga dinggai. Ninga munyi nya dinggai pen beguai-guai ngunji jam. Udah jam tembu dikunchi iya, iya pen lalu nguing deka mulai kediri. Tak baru nguing ama amat tudah dinggai. Enda mukai-mukai dinga da la lekai. Munyi ketawa orang indu tunga tangga muak kiba iya. Ninga munyi nya Dingai enda cecamang lalu muka singgang seribu. Tang meh baru datai ba tangga tingkat tiga tudah Dingai. Enda mukai-mukai iya meda. Indu siku bediri melakang ke iya. Indu ti bediri nya tadi bekena ke baju sekula. Buak indu nya ditanchang tinggi. Pemanyai buak nembiak indu nya nangka punggung. Abis sekali ku kita uchu baka nebiak sekula. Meda baka nya, lama dingai ngenung ku kita uchu. Tubuh dingai asai ke ditanchang orang enda ulih dikebut, semina mata aja ke peli-peli. Bekeni ka ti ga tau bisi nebiak sekula maya nya ko kita ucau. Enti bisi pen enda patut ga sida nadai beka dayau bemain tauka bisi ga dingai enggau ayak uban bepansa enggau bala nebiak lebuh sida makai malam nya. Laban jam bala nebiak sekula makai sama enggau jam seduai ngunchi jam dulu tadi. Benung tudah dingai ti agi bediri

Ii cak. Kira pia meh munyi nya ku kita ucau. Ini enda meh nemu nunda iya. Indu nya belagu seraya ti nguing belubah. Iya meh dingai mua betunga mua enggau nembiak indu nya tadi ku kita ucau. Dingai pen manjung enggau naka iya pemesai nyawa. Utai dipeda dingai repa udah nya lalu petang tegayam. Dingai te dani Laban iya ngasai kuyuk iya te berangan asai ke ditampau orang. Lebuh Dingai njelak ke mata dia iya meda ayak uban duduk nyerungkung tisi iya. Ni, pedih di Igat, nadai ngawa dek. Pia ku ayak uban nanya tudah Dingai ti agi gali seraya ke megai kuyuk iya agi angat bekau tampau ayak uban. Agi bisa jari orang tuai tu. Pia ku Dingai mutap ke diri dalam ati ku kita uchu. Meda Dingai udah ngeleda ari ti luput. Aya uban lalu beruman mantu Dingai angkat. Seduai pen lalu mulai ke diri nuju langkau jaga. Iya mih seduai udah datai ba langkau jaga. Seduai sama enda berandau enggau pangan diri ari tadi. Iya meh datai ba jam alai seduai ngunchi jam baru. Aya. Enda ibuh kediri tua ngunchi jam ke sekali tau. Pia ku dingai muka randau seduai. Aya uban nadai ga mayuh jaku semina tuchum aja. Baka selama seduai ngunchi jam tang ke sekali tu seduai enda baka dulu tadi. Enda kediri. Lebuh seduai ngunchi jam ke satu, kedua enggau ketiga, nadai nama-nama utai nyelai nyadi. Tayang meh, lebuh seduai benung bejalai nuju jam ti kepenudi, dia deh dingai asai ke bisi ninga munyi serap kaki orang entudi seduai ari belakang. Bulu kaki bulu jari deh ngenyit kemai. Pala iya diasai ke dingai asai ke musai sintung. Nyepi utai baka nya, Dingai enda tentu ka jauh bejalai ari aya uban. Aya uban semina tuchum aja, tambah mega ko kita uchu. Ba palan jam ti kepenudi nya, ka bebuya petang semina ngenyadika senawai api lampu jalai ba padang aja. Iya meh seduai iya nyau ka semak ba jam ti deka dikunchi. Enda mukai-mukai dingai, asai ke bisi meda senaya orang ba kelas anebiak pom enam. Dingai mega ninga, orang ba kelas pom enam nya bekedumu berandau. Tang meh leka jaku sida enda tentu nyemetak. Nyepi baka nya dingai enda ibuh iya semina neruska pejalai iya aja nitihka aya uban. Seduai pen lalu ngunchi jam baka selama. Udah tembu semua seduai pen lalu mulai kediri nuju langkau jaga. Bekeni gaya Igat malam keterubah jaga, pia kuaya uban muka randau mechah ke senyeman ba langkau jaga. Kati gaya Selamat bekelala ari urang, pia kuaya uban nampung jako ia baru seraya tetuchum.

Pia, ko saut Dingai seraya ke ngaruk kening Tina Gatal. Sigi baka iya Igat. Sekula tu sigi angat. Suba kenu ku jerita tanah sekula tu. Tanah penam besai urang munya. Ukai nya aja Igat. Aku enda meh nemu kemaya kenu ku jerita. Siku jaga ti lama udah gawa ba sekula tu, bisi siku nembiak indu parai labuh ari tangga laban sida sebakih ti betundi begagai. Anak biak nya lalu belanda ngujungka iya teterap lalu labuh dulu pala. Iya madamka seput ba kereta pengajar siku benung ba jalai alun nuju sepital. Anak biak ti parai nya kenu ku jerita, baru pom dua Nembiak indu nya sigi suah ngayan kediri tang iya enda ngachau semina meri selamat bekelala aja. Barang sapa orang ti keterubah jaga malam, pagi siti sigi bisi aja cherita sida dikeduan utai malam nya. Udah nya nadai agi? Igat. Bisi pun semina baka tua tadi aja. Ninga orang bekedumu, Neh, tu meh gaya pengawa kitai anak pungka lelaki gat. Pia ku aya uban madah ke Dingai. Lama Dingai enda memunyi ninga utai ditusi aya uban. Nemu kita ujok, sebedau Dingai ti luput ba tangga dulu tadi, lebuh anak biak indu nya mua betunga mua enggau Dingai, Dingai meda Mua enggau baju warna biak nya dibalut darah. Lengan warna biak nya muak ke sepiak kiba. Patah tulang nya pansut ari isai. Mua warna biak nya enda temu tunga agi ku kita uchu. Abis dibalut ulat. Rang warna biak nya mega teberingkah. Nya ti ngasuh Dingai manjung lalu luput. Kenu ku aya uban madah ke Dingai, Udah ayak uban ngunchi jam ti ke empat enggau ke tiga, diak iya nganti dingai ba jam ke tiga. Meda dingai lama bedau datai, ayak uban nguji ngiga dingai ba langkau jaga laban ayak uban bejangka dingai sigi udah di keduan utai lalu lari ke langkau jaga. Tang, lebuh ayak uban datai ba langkau jaga, iya nadai meda senayau dingai Meda baka nya, aya uban lalu nguji ngabas dingai ba jam ti dikunchi dingai ngujung ke aya uban tetemu ke dingai luput gegaring ba tangga tingkat tiga. Baka nya ku iya tadai uchu. Neh, jerita pengingat gawa nyadi jaga tauka sekuriti kitai ke sekali tokoh kita uchu. Nangka tu aja. Beh. Mupuk dulu ini ucuk. Sapa dudi padam ke dulu inyin api. Pegila. Sapa bagi bala ucuk tumu dani minta tulung nimba ai perau ini dulu au. Awak ke ini nyamai. Nurun kumai pagi pegila. Nak kiruh betimba kai perau.